Chibai u le, KC Video Production YouTube channel a kan lo lawm a che u. Kan channel min lo thlir sak tu te chunga lawm thu kan sawi a, min lo like sak a, min lo share sak ve zel turin inkhawng a inna kan dil e. Che bei vek ule. Tunah chuan science fiction thriller movie hmuh nawm tak mai kan thlir ho dawn a. Sanghnih sawmhnih pakhata an release Old tih kha a ni. Movie inṭanna ah chuan chhungkaw pakhat chawlh hmang turin Thlarkara Resort, Paradisal Island an tih ah chuan an kal a. Nu ber hi Prisca niin a pasal hi Gaia a ni a. Chuan an fate hi Madoxi leh Trenta te an ni. Chulai hmun an thlen chuan an duh ang thlap a nih hmel. An resort manager chuan lo dawng sawng in intur tui hnai tak tak te an pe a. Welcoming party na a tel ve tur in sawm an ni nghal bawk a. An fapa Trenta pawn chulai hmun a cheng thian pakhat siam in a hming chu Itliba a ni a. An inkawm dan atang chuan a thian thar Itliba chuan resort thu ruk chu a hria a nih hmel. Zanah chuan Gaye leh Priscay te chuan inthen an duh thu chu an sawi chhuak a. Resort a hun an hman ho chhan pawh an inthen dawn vang hi a lo ni reng mai. Van duai thlak takin Priscay pawn natna hlauhawm tak a vei thu an hre bawk a. A tuk khua lo vanin an chhungkaw a tuk thuan an ei lai chuan Resort manager chu lo kalin an huhmalhna hmun nuam leh boruak tha tuipui kam tho mahse mipui tam lohna hmunah Ni khat chhung hun an hman ve theih tur thu a rawn hrilh a, chutih lai chuan Pachisei tih hming pu nu pakhat hi an bulah chuan tluin a phung zual nghal ta char char mai a, vanneih thlak takin a bialpa Gerana chu nurse a lo ni hlauh mai a, tichuan doctor pakhat Charles-a pawh chu an bulah chuan rawn kalin. A rawn pui ve ta a. Doctor Charles leh a chhungte, a nupui Christalie, an fanu Carraie leh a nu Agnes-i te pawh chu humalhna hmunah chuan sawm an ni ve a. Tuipui kam thleng tur chuan an kal ve fe hi a ngai a ni. An thlen meuh chuan a lo mawi kher mai a, mahse hlauhawm ve deuh tak chu. Chulai tuipui kam chu lunglian leh sang em em mai hian a hual vek a. Chulai hmunah chuan mipa pakhat, Stedena tih hmingpu chu a lo awm sa a. Ani hi rapper hming thang tak a nih hmel. Naupang ho infiam lai chuan Maddoxi leh Trent-a ten chemte tui ek vek tawh hi an chhar a, chumi hnu deuhah chuanin tuia hmeichhe pakhat ruang a rawn lang a, chu nu chu Sedan-a thiannu ni a, tui cheng tura a kal hnuah darkar khat chhung teh meuh a nghah thu Sedan-a chuan a sawi a, Sedan-a hnar chu a rawn thi chhuak reng thin a. Chuvang chuan rinhlelh niin Doctor Charles phei chuanin a thiannu chu a ma tha ni ring tlat a. A hnu rei vak lovah Gerana leh Patricia-i te chu an rawn kal ve leh a. Chulai hmuna thil thleng vel chu lo hrilh nghalin chhuahsan an duh tur chu an rawn sawi bawk a. Gerana chuan an rawn luhna lama lungpuk vel thil thlai tura a kal hnu chuan, Rei vak lo ah a lu rawn hei thut in nikhua a hre lo nghal a, a rawn harh chhuah meuh chuan tuipui kam ah a lo awm der mai. A chhuah mai mai theih tawh lo ti na nih chu. A hnu lawk ah Charles-a nu chu chhan leh vang pawh awm lo in a thi leh tawp a. Prisca in Charles-a hnen ah chuan naupang chunga thil thleng mak lutuk chu hrilh in check tur in a ti nghal a. Darkar khat chhung lekin kum nga laia upa leh lian an nih thut vang a ni. Stedham chu tlanchhiat tumin puk lam a pan a, Charles chuan a um zui ve nghal a. Puk chhung an luh hnu rei vak lovah nikhua hre lovin tuipui kamah an rawn harh ve leh daih a. Chutia an awm zel avang chuan an rawn kalna lam puk atang chuan kir leh a thei tawh lo tih an hrethiam a. Doctor Charles chuanin. Sedan chu chemte in a zai a, mahse a rawn dam leh nghal vat mai. Gerana chuan tuipui kam chu hleuh phei a, vaukam dang chhuahna tur a awm leh awm lo en chu tha ti a. Mahse tumah nunna thapa tuipuia va hleuh vak chu an duh lo. Patricia-i chuanin chulai hmuna virus awm avanga naupang ho chu chhang lian vak an nih thu a sawi a. Prisca-i leh Gaye te chuan an thiante hnenah chuanin Prisca-i pumah benign tumor a awm thu hrilhin Three centimeter lek ka ti a nih thu Prisca-i chuan a sawi bawk a. Mahse Gerald-a chuanin soft ball tiat lai a ni tih a hmu thiam a. Thawk lehkhatah Prisca-i chu nikhaw hre lovin a tlu tawp a. Gerald-a chuan tumor chu a chhan zel thu a sawi a. Chuti chang chuan chu hmunah chuanin an kum zat leh taksa chauh chhan tir lovin, an natna pawn chhan lama lo pan zel tih na nih chu Prisca-i nunna chhan nan chuan Charles-an a zai a ngai ta a. A hnu rei lo te ah chuan tumor chu hlawhtling taka lak chhuah a ni a. Prisca hi chu an chhan him thei a ni. Sidon-a'n a thiannu ruang an en chuan darkar thum chhung vel hlekin a lo chawih hman a, thil pangngai tak chu a ni hauh lo mai. Jeremy chuan sam leh tiin a chhan chak loh chhan chu chulai thliar kar chuan an sales khawih danglam theiin an sam leh tiin sales chu a nun loh vang niin a sawi a. Sidon pawh chuanin darkar khat chu kum hnih ang a nih thu a sawi bawk a. Chutih lai chuan Train te leh Karai te chu buk ah an lo tawm dawn a. A hnu rei lo te ah Karai chu rai in Note a hring ta mai a. Mahse vantuai thlak tak in Note chu chu tuipui kam a thil thleng pangai lo lut tuk avang chuan a thih ngai ta a. Doctor Charlson Sedan a rawng taka tha chang chuan in a hma ai in an buai chho than ta hle a. Hun a kal chak em avang chuan Gerant chuan vau kam dang chhuah na leh Tanpuitu tur zawngin tuipui chu hleuh a tung ta a. Hrisel lohna an neih vek avanga chulai hmun a sawm an ni teh chu Guy-i chuan a hrethiam a ni. A hnu rei vak lova Maddoxi tui a chen lai chuan Gerana ruang a rawn lang ta a. Lehlamah Kara-i chuan beiseina sang tak nen lungbang chu lawn chhuah a lo tum ve a. Mahse, a hnawh rei lo te ah nikhaw hre lovin a tla thla tawp mai a. Chhiatna chuan a rawn chhunzawm mawlh mawlh ta a. Patricia-i pawh rawn kaih thutin a thi ve leh nghal a. Patricia-i leh Gaye te nupa pawh chu an tar ve tawh hle a. Prisca-i chu a beng leh lam a chhet tawh a. Gaye ve thung chu a khaw hmuh fiah tawh lo hle a. Crystal-i pawh chu hypocalcemia, thisen tlak chham avangin a boral ve leh a. Maddox-i leh Trent-a te chuan chu lai hmun lo tlawhtu te lehkhabu hi an chhar a. Train te chuan tlangchhipa camera in hung chu hmuhin mi tu tih hriat loin an lo thlir reng tihna a ni. Trailsa rilru chu buai vekin Priscai te nupa chu a bei chiah mai a. Mahse Priscai chuanin a hma a chemte tui ek an chhar lai kha lahin Trailsa kut chu a vit a. Sakawr ek hrik avang chuan Trails chu a thi ve leh nghal mai a. Priscai, Guy leh an fate pahnih, Madoxi leh Train te chauh chu dam khaw chhuak an awm ta a. Zanrei tawh takah chuanin Priscai leh Gaia te pawh chu an tar ve tawh hle mai a, an tar thei hma chuan an nupa chuan an inngeih em em tih a hriat a, a tu khua lo var a. Maddox leh Trent te pawh an lo patling nutling ve ta a, Trent chuanin a tir lama a thian chhar Idli bar lehkha pek kha hre chhuakin a en nghal a, chu lehkha ah chuan chulai hmun atanga chhuah theihna chu Tui chhung lamah a awm tih a lo inziak kar mai a, chhuahna tur kawng zawng chuan tuiah chuan an lut a, mahse Madok sikawr chu tangin tal chhuah an harsat hle a. Tlangchhip atanga camera lo thlir rengtu chuanin Madoks leh Trent te a hmuh theih tawh loh avang chuanin an thih vek thu phone-in mi a hrilh nghal a. Chulai resort chu research team ten an damdawi siam thar apiang zir chian nan resort tlawhtute zinga hrisel vak lo hote chu an lo hmang reng hi lo ni a. Chulai tuipui kama thil thleng mak tak avang chuan kum eng emaw zat zir chian nan an lo hman thin khan ni khat chhung vel lekin result an hmu thei a ni. Researcher pakhat chuanin Patricia-i damdawi an pek atang, epilepsy natna laka inven dan an hriatchhuah thu a sawi bawk a. Patricia-i chu a kum a kum lo tuar tawh ni mahsela, damdawi an pek atang chuan, Darkar riat leh minute sawm pasarih a dam thuh sawiin hun pangai nen a teh khin chuanin kum sawm paruk leh a chan ve lai a lo dam tih na ni chu. Chumi hnu chuan resort manager in khual dang a lo lawm lut ve leh a. Rin loh lam dei atangin Madoxi leh Trent te chuanin an rawn ti buai ta a. Tui chhung atang khan an rawn chhuak thei hram tih na ni chu. Idli bar leh kha pek te chu khual bo tam tak te finfiah nan hmangin resort ah chuan police an ko ta a. Research team te an man hnu ah Trent-a leh Madocsi-te chu in lamah an haw ve leh thei ta a ni. A tawp dawnah resort chu Warren Warren damdawi company siam tho a ni tih a lang a, resort manager chu damdawi zirchianna lama hotu ber a lo ni a, mikhualte lawm nan in tur tui hnai tak an lo pek ah khan damdawi an lo pulh thin hi lo ni a. Prisca-i, Charles-a, Patricia-i leh Sedan-te chu an hrisel loh vang liau liau a thlan bik an lo ni. Scientist-te chuan hun liam ruala damdawi thawh dan leh Mikhualte dinhmun chu an lo thlir reng thin a. Helai tuipui kam mawi tak leh mak takah hian mikhual chi hrang hrang thawnin vawi sawmsa rih pathum lai zirchianna an lo kalpui tawh a ni. Thla hnih chuang vel chauh a ni tihna nih chu.